Helo! Elinor sy 'ma, a dwi yma i roi tyma bach o'r gos cerddoriaeth i chi, sy'n digwydd yng Nghymru ac ar draws y byd. I ddechrau efo breaking news! Mae'r trend he cut his hair yn wir. Mae Harry Styles di chopo gwallt e off. Ie, mae rumours yn gwir. Hwyl fawr, luscious locks. Ond mae yna reswm call am y mop chop. A'r reswm yw fod yn Serenni yn ffilm newydd yn Los Angeles. Hefyd, tymed bach mwy o gos am Harry Styles, mae fe 'di planio adeiladu arena newydd, un o'r rai fwyaf ym Mhrydain, erbyn 2023 ym Manceinion. Ac yn newyddion arall, mae dog face wedi mynd yn viral ar TikTok. Yn y TikTok, dyn ni'n gweld e'n skateboardo ar highway yn America, tra bod e'n yfed cranberry juice ac yn meimo i'r can Dreams gan Fleetwood Mac. Ers 'ny, Mae'r can o'r wythdege 'di bod yn rocto trwy'r charts. Mae'r fideo yma 'di codi llawer o calonnau yn ystod yr adeg eitha odd 'ma. Ac ers 'ny, mae'r Dogface 'di bod am skateboard session efo Wiz Khalifa! Hefyd, mae'r band members o Fleetwood Mac 'di bod yn ail greu'r fideo 'fyd! A ma' Gordon Ramsay, Shakira a Robert Irwin 'di bod yn joino mewn 'fyd ar y trend. Hefyd, ydych chi wedi bod yn watsho Little Mix The Search? Os ddim, get on it! Yn y rhaglen, mae Little Mix wedi bod yn chwilio am fand newydd maen nhw wedi creu i berfformio'n fyw yn y tour nhw flwyddyn nesaf, sef y Confetti Tour yn 2021. Oedd i fod bod blwyddyn 'ma, ond yym, wel. Fat chance o hynna ddigwydd! Yn y rhaglen, mae 'na chwech grwpio wahanol sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mae 'na boyband o'r enw New Priority, grŵp merched a bechgyn, Jasper Blue, merched o'r enw Nostalia, boyband o'r enw Since September, grŵp dance merched, Melodays, a Why Change, sef rap and RnB grŵp yn bersonol. Ffefryn i yw'r boyband New Priority, a na, Dim jyst achos maen nhw'n mynd i bod o One Direction newydd, ond achos bod un o'r bois, Tallis, yn dod o Gymru! A hefyd mae lleisiau nhw yn wych. Ac o ran y gerddoriaeth yng Nghymru, mae EP newydd Edith a Izzy Raby allan nawr! Enw'r EP yw Mas O 'Ma, a mae'r merched 'ma 'di sgwennu'r EP 'ma yn y steil neo-soul, hip-hop a rap, a mae'n ddwyieithog. I mean, Be mwy chi eisiau? Go girls! Hefyd, mae HMS Morris 'di bod yn brysur iawn. A maen nhw 'di rhyddhau senglau newydd 'fyd! Woohoo! A hefyd mae'n rhaid cofio bod yr artistiaid 'ma yn rili stryglo ar y foment. Gan fod does dim sioeau byw. Ond, Allen ni helpu a gefnogi nhw wrth wrando a streamo'r cerddoriaeth 'ma ar-lein. Cadw'r cerddoriaeth yn fyw! A nawr, i chi sy'n wylio, os da chi diddordeb mewn gerddoriaeth a pherfformio? A os yw'r ateb yn ie! A hoffech chi ddatblygu eich sgiliau chi? Ac ydych chi rhwng yr oedran wyth ag 18? Os yw'r ateb yn Ie! Wel, mae 'na prosiect newydd o'r enw Can gan Arties Community. Mae 'na mentoriaid proffesiynol sydd eisiau helpu pobl fel chi. Maen nhw'n rhedeg sesiynau ar-lein, cer i artiescommunity.org ac yn fan'na mae 'na wybodaeth am y prosiect, felly go check it out! A beth arall sy'n digwydd yn y byd o gerddoriaeth? Mae 'na merch Deg mlwydd oed o'r enw Nandy sy 'di cael sylw Coldplay ar ôl iddi wneud cover o'r can Fix You ar y drums. Mae'r fideo yn wicked, felly watsiwch mas am Nandy. A os ydych chi bach yn styc ar be i wrando ar mis 'ma, cer i Spotify fi ar y linc o dan, a bob mis mi fyddai'n creu playlist newydd Gymraeg a fyddai'n cynnwys tunes newydd, tunes hen,